Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndakakubatirai nyaya yemukomana anonzi Owen ane 28 years dzekuberekwa. Nyaya yaOwen yakatanga muna 2023 Owen paishanda ari security guard pane imwe kambani apo paakasvikirwa nematsotsi vakamusunga maoko nemakumbo vakaba mari inokwana iyo kuita 238,000 dollars zvakafungidzirwa kuti owen azonzi ari mukati menyaya iyoyo mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai pano pagips diary tv kana uri monyowani pachanel ino usakangano kusubscribe ndapota wotena notification bell apo patichakuzivisa nyaya dzinoitika munyika yedu yezimbabwe nomastreets esocial media wokomendawo like aone kusheya zvinotibatsira kuti youtube inge ichipushawo vhidhiyo redu tisi tine nyaya dzinopisa mhuri yezimbabwe sarai muchiona vhidhiyo ramukoma vaowen vachitaura kuziva kwevanoita owen mukukura kwake nemukugara kwake pamwe chete nemhosva yaakapiwa ini ndinonzi hama muteeri ndiri mukoma kuna owen nekure taberekwa tiri 96 nemadzibaba edu 18 kune uniqueness inowanikwa pavanhu madzibaba edu akadaro ari 18 owen ari wechi 96 takaberekwa tiri 96 wekutanga ndewa 37 owen ndokupedzisira ari wa 96 worichi wechi 96 but ari wechi 96 pane chiro chiri kutishamisa uniqueness ina owen inotibata one mwana ari refined zvinobatika zvinoba zvekuti munhu wese anozviona pa society patakakurira tirerwa nemadzibaba edu Two, Owen ari munhu anotya Mwari kuziva kwatinoita achipinda church day in day out. Atina kunzwa Owen paakanziba ane, ane, ane paakaba Owen atongeswa Owen amhanyirirwa nemunhu Owen apopotedzana nemunhu. Handisi kutondera chinhu chakadaro ba. Nhasi pane chinhu chinondishamisa chekuti Owen anonzi atongwa kunzi papazwa pakambani paanga achigada chinhu chekutanga chinoita kuti kambani itore munhu kutrusta munhu kana vapedza kumuinterview vanomutrusta kuti munhu iyi anogona kutiseenzera aitwa gad ochinzi aba apa ari kutsvaga fees zvinondiconfusa ii ndiri kuti one owen handizivi hangu paakachuza ke this discipline yaakaenda kundoita kuuniversity aifanira kuita mufundisi kunzwisisa kwanditi aifanira kuita mufundisi nekuti maqualities akadaro anonoka pavafundisi yes mukati vafundisi vanogona kuwandisa mufamily but owen was supposed to be one of those candidates owen akura pachikoro ndoda kuronda pachikoro akura akuti amunhu akuenda pachikoro akagwaza kubva kuprimary kunosvika kusecondary ari kurova chikoro hakuna pandiri kutondera panonzi owen akapanishwa kana kuti madzibaba edu adaidzwa muchikoro kuvhunza kuti owen chii chaitika hakuna chinhu chakadaro but this, the question that is coming paupenyu hwaowen yaakutibata ndiani ari kukwesena kuti owen haasi right why not come to us why not talk to us we are the very people that, that, that, that, that, that own owen let me say to own tiri vanhu vacho vanonzi ndivo vaowen hakuna kubva kune wa 1937 mukoma vedu kusvika kuna iye wechi 95 tozoita owen anogona kupa owen mhosva handisi kumuona yokuti kudini hakuna pakapfurikidza owen nevakadzi vedu isi takaroora hakuna pakapfurikidza owen nevana vedu si vatakabereka iye haasi taane mwana ba hapana paakapfurikidza ba ponzi nemunhu ari kufamba owen akanganisa 17 years 24 years that's not a joke uchitora munhu ari innocent okay regai ndikutaurirei izvizvi zvandoda kuti ndisheye nemimi mubhaibheri inini eh, ndichiita zvekufundisa vanhu bhaibheri ndinofoswa kudzokera kuna genesis kuna joseph joseph unotengeswa nehama dzake asi isusu kunoku kwete anotengeswa nehama dzake oendeswa kuomidiana vasvika ikoko kuna mai vangari eculprit vainzi mai mai mai mai mai potifa vanoti ndiri kukuda kuti uwe murume wangu zvikanzi ndinotadzira mwari sei ndiyo karekta yandiri kutaura yaowen hamunzwi zvichinzi owen ane girlfriend pakati hamunzwi zvichinzi owen ane mwana pakati Mai Potifa neunhubu kwakuti ndiri kukuda kusvika mwana akatiza kwakusara aine bhachi. Owen ndakamutarisa panonzi ngatibe ndinomuona achiti ngatinamati. Owen paine vakadzi vari kuti vanoda kumutemu tanoti ngatinamati. That kind of a character. Ponzi pane munhu ari kumupa mhosva zvinotibata. zvinotikanganisa zvinotidisturba zvinokanganisa zvino magariro tinozowana munhu akaita sei for the coming 17 years munhu anenge achigona kudzidzisa society kuita zvakanaka ndiani kana mamuvharira nyika yezoziva sei chokwadi ndiri kukumbira kana paine anogona ku, kumira kuti owen apiwe chance kana platform yekuti amire ataure zvinhu ndinotondera one of the days tiri pachechi yatakapangidzirwa nemadzibaba edu owen anoitisa lesson abva kuchikoro kwarusape kwaanga achiita a level anoya muno kwakuitisa lesson indiri a very acclimatized person kuvhangeri am used to that ndakashamiswa nemaquotations aaita at that tender age 24 23 thereabout ndopakaitisa lesson ndozvitondera zvokuti mfana akabuda akaenda nanhasi ndiri kushuvira zvinhu zvakadaro ndonzwa kuti pane ari kumuti owen inhubu ah, ah, ah. diabros haasita asvika pana owen saizvozvo chimbomusiyai mwana ararame achizviraramira nekuti pane zvinoda kubatwa mupenyu kuita zvisingadi pamwe tinogona kubata musanangurwa toita mhosva pamberi pamwari Owen chai kumubata musanangurwa kutiita mhosva pamwari ndoda kutaura shoko iroro iroro saka mwari ngaatiitire nyasha kana paine vanogona kutibatsirawo panyaya yaowen nekuti pamwe pacho kana tiri kunoku hatigoni kureiza mari inogona kuti tiwane rubatsiro kana kumagweta kana kuita zvimwe zvinhu zvinopfuura izvi asi kana kuine vanogona kutibatsira pana owen taikumbira rubatsiro mutibatsirewo kumonita kuna ah, chakazoitwa naowen chaakazotanga marimwe zuro chacho chinyi chaasina umbobvira aita ozotangira pamusoro ah, hakuna zvinhu zvakadaro nhubu inotanga vakuru vanoti hanzi upenzi hwechembere unotanga iri kumamuza kana harahwawo futi upenzi hwayo inotanga iri kumamuza ndini imbwa ndini chichi sa owen akatanga angori munhu ari refined ndo zvaari zvekuzoti anoita nhubu hazvakutishamisa ah, hatigoni kubudisa muromo wekuti vakatonga vanotadza its very hard nekuti vanoiswapo nekutrustwa but ka even ka pavana vajakobho pakaiswa vatongi kavana vagadhi asi vana vaisaka vanga vari vana vanoziva nguva havanaunzwa vatongi ba kwakune vana varubheni vanaunzwa vatongi ba ngatitarise even tichitonga tiri kutonga kuti kudini oweni chaiye chainga vadzoke kwatiri titaure tese nevanotonga ndokumbira zvinhu zvakadaro titaure tese nekuti kumusha kwawo kune vanhu vari right kumusha kwawo kune nhubu asi kwete pana owen ndaramba hangu mwari ngaatiitire nyasha tinotenda